Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun ṭum ah hian vawksa hring, vawksa tui taka chhum dan kan en ho leh dawn a ni. Chuan vawksa hi kg khat a ni a, ball a ka dah zawng hi ti hian fai takin kan sil ang a. Tun tumah hianin a chhum dan chi hnih ka rawn entir dawn a ni. Kan duh tawk a kan tih fai hnu ah khan ti hian kan chan ang a, kan duh ang tawk a lian in. Hei hi chu a teh vak lo in ka chan phawt ang a nakin ah a hmin hun ah khan kan duh ang tawk khan kan chan sawm leh mai dawn a nia. Ti hian a then hi cooker ah kan dah lut ang a, chi hnih in kan siam dawn kan tih kha. A bawlhlo kan pawlh tur te purun sen pum khat ka zai sawm a ka telh a tomato pawh pum teh deuh hlek pum khat a nia purun var fian te khat vel ka telh bawk a chuan soya sauce fian te thum. Kan telh bawk ang. Vinegar fian te khat kan telh leh ang. Tihian kan hmeh pawlh phawt ang, uluk deuhin, tha deuhin kan hmeh pawlh ang a. Tui kan lei ang. Kan duh ang tawk a tam kha chu tui kan lei anga, ka siam tam lo avangin tui hi ka lei tam vak dawn lova, sachim chin vel kha ka lei dawn a ni ti hian. Hetianga soyabin te nena chhum hian a tui ve rauh lutuk a, chuan kan duh chuanin carrot te, parbawr te, broccoli, bean te kha kan thlak tel thei bawk a ni. tihian vawili vel kan phit ang tihian kan chhum chhung khanin a chi dang siam dan pakhat zawk kha kan lo siam leh anga tihian vawksa hi thir belah hianin. Kan chhuang phawt ang engmah ka telh lo a ti hianin thir belah hianin vawksa ina a tui pai te kha kan chhuang kang vek dawn a ni, kan er kan chhuang er dawn tih na nih chu. Hetianga ka chhuan hmasakna chhan chu Vawksa hi phai lampanga awm ho tan chuan, phai lampanga awm ho chuan kan hre vek anga rim te a nei thin a ni Vawksa thenkhat kan lei hian. Khatiang kha a rim te kha a tui lo a, ei a har thin a. Tuna ka tih anga hetianga Thir bela chhuan hmasak phawt hianin engmah telh lova chhuan er hianin a rimchhia te a rimtui lo te kha a chhuak vek a, tihianin fawksahmui chem cheuh rim kha a rawn nam thin a, hetia kan chhuan er phawt hianin a tui duh bik em em a ni tih kha kan sawi duh a, chuanin eng nge khatianga vawksa i phai lampanga awm. Ei chak ve si mahse a rim avanga ei theih loh ang chi te, tui lo tih ang chi te kha in awm chuan tuna ka siam ang hianin lo siam ve ula, tui in ti ve ngei ngei ang tih kha kan sawi tel leh hram a nih chu. A mawngah te hianin a bet ve duh em em a, chuvang chuan ti hian a khat tawkin kan chawk let reng ang a. Ti hian khu kan hmuh ang khuanin a hriak a rawn in er nual tawh a ti hian a hriak hi kan er chhuah kan er chhuah hianin vuksa hi nakin ah kan chhum hunah khan mi ngei lutuk tur ang chi te kha Mizoram vuksa pawh lo ni se mi ngei lutuk ang chi a thau ei har tur ang chi te kha a lo ti zia awm a. Tihianin nakinah khan ei a nuam dawn a nih chu. Tihian a er kha chu kan duh tawk tawh anga gas ka off a chuan vawk sa hi a hriak tel lo hian a sa chauh a hi cooker ah ka dah lut a. Tui kan duh ang tawk a tam Kan laih lut anga chuan zikhlum nen ka chhum dawn a, zikhlum kha fai takin kan sir a, ka chan phel phawk phawk a ti hian zikhlum ka telh tur kha a chung lamah hian ka dah a ti hianin vawi thum vawi li bawr vel kan phit tir leh ang. Chuan hei soyabean nena kan chhum kha chu a lo hmin tawh a. Zikhlum nena kan chhum zawk pawh kha hei a lo hmin ta a. A zikhlum pawh a hring sar a, a zawr zan a ni. A sa pawh a hmin tha e. Tihian hei thleng te ah ka suak chhuak ve ve a, a hmel lan dan kha chiang zawk a inhmuh theih nan ih soya sauce te nena kan chhum hi chu hei a hmel a mawi a tihian in a rawng lan dan hi hetiang hi a ni a, a tui reuh em em a hetiang a siam hi in duh chuan in lo siam ve ang a, tui te pawh kha in tih ve kha kan ring a. Kan ring bawk a, ka sawi tawh ang khan thlai rah te pawh kha inthlak thei a nih in duh chuanin. Chuan hei zikhlum nena kan chhum pawh a hmel a mawi a, a tui em em bawk a, a rim tui lo leh khatiang hner ang chi, rim tih deuh hner ang chi te pawh kha a awm lo a, a bo vek a tihianin phai a awm ho kha chuanin in lo hre dawn nia hetiang hian in lo chhum ve dawn nia. Awle, heti zawng hi tun ṭum a, ka video a rawn entir theih chu a ni a, video min en sak a, min subscribe tute zawng zawng chungah ka lawm em em a lawm thu ka sawi a, min la subscribe ve lo a nih chuan khawngaih takin min lo subscribe turin kan ngelin kan sawm leh bawk chu a ni e.